Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, d'Populatioun gëtt méi déck an Adipositas ass haut eng Krankheet, déi an eiser Gesellschaft wäit verbreet ass. Jo, ech weess, wann ech soen, d'Populatioun gëtt déck, datt verschidde Leit sech och drun erënneren, datt ech viru fënnef Joer hei och mat substantiell méi Kiloen um Pult stung. An ech kann Iech soen, datt et net ëmmer einfach ass an datt et net nëmmen d'Ernärung ass, déi dozou spillt. Et ass also eng Tatsaach, datt mer alleguerte méi déck ginn. Dat beleeën d'offiziell Zuelen an dat betrëfft esouwuel Erwuessener wéi Kanner. Bal all fënneft Kand. Ass zu Lëtzebuerg ze déck? Eent vu fënnef. Et ass e Problem, deen an de leschte Joren ëmmer méi grav ginn ass, an et ass méi wéi héich Zäit, datt mer dogéint eppes maachen. De grousse Problem ass, an dat hu vill Virriednerinnen a Virriedner gesot, d'Ernärung a virun allem d'Fett an den Zocker. D'WHO réit, datt eng erwuesse Persoun, an do schwätze mer net vun de Kanner, mee wierklech vun erwuessene Persounen, maximal 25 Gramm Zocker Den Dag soll zou sech huelen, iessen, drénken, an ech soe ganz kloer, esouwuel iessen ewéi drénken, well ganz heefeg verstoppt sech den Zocker nämlech a Saachen, wou mer en guer net dran vermudden. An dës Quantitéit gëtt alleng schonn dowéinst, well mer den Zocker oft net erkennen, vu ville Leit bei wäitem iwwerschratt. Dat läit dorunner, datt mer en oft net gesinn, net spieren, net emol matkréien, datt et Zocker ass, well eis Liewensmëttel dach vill verschidden Nimm fir dat nämmlecht kennen, den Agavendicksaft, Dextros, Ethylmaltol, Fruttilos, Galaktos oder Saccaros sinn nëmmen e puer Nimm, déi u sech dat nämmlecht bedeiten, nämlech déi eng oder aner Form vu Zocker. Et gi méi wéi 50 verschidde Bezeechnungen, hannert deene sech déi eng oder aner Zort ka verstoppen. An dat ass ganz ville Konsumentinnen a Konsumenten einfach net bewosst, dass einfach, wann op der Verpackung steet, hei si sou vill Gramm Zocker dran. Dat ka jiddweree vun eis verstoen. Wann awer do steet, hei sinn esou vill Gramm oder Milligramm pro Quantitéit vun Ethylmaltol dran, dann stinn déi meescht vun eis virun där Verpackung a soen sech, ok, do ass eppes dran, ass dat elo gutt, ass dat schlecht, dat wësse mer net. An u sech, wa mer en informéierte Konsument wëllen hunn, dee sech dann och gesond ernäert, da musse mer et och einfach maachen, datt d'Leit verstinn, wat an hire Liewensmëttel dran ass. Wa mir kucken op d'Verpackungen, wat an de Liewensmëttel dran ass, och do ginn et Studien, datt d'Konsumente probéiere bewosst anzekafen, mee da wësse se awer net, wat sech hannert deenen onbekannten Nimm oder Begrëffer verstoppt a sinn herno, wa se confrontéiert ginn domadder, iwwerrascht, datt et Zocker ass. Dowéinst gouf virun enger Rei Joren den Nutri-Score agefouert, deen et de Konsumenten op ee Bléck soll méi einfach maachen, fir méi gesond Liewensmëttel vu manner gesonde Liewensmëttel ze ënnerscheeden. Viru Kërzem gouf dann hei och nogebessert an et gouf virdru scho gesot, datt d'Produzenten duerch d'Bäimësche vu Vitaminnen oder anere gesonden Inhaltsstoffer den Nutri-Score manner a Richtung vun engem bessere Score kënne manipuléieren, well dat gouf gemaach. Et war vill Zocker dran, dann hu mer e puer Vitamine bäigemëscht an dann hu mer gesot, mee dat ass jo elo awer gesond. Jo, nee, et ass net méi, et ass net manner Zocker dra gewiescht, just well mer Vitaminnen derbäi gemaach hunn. An och wann den Nutri-Score net perfekt ass, esou kann een awer en als éischt Hëllefsmëttel gesinn. Mee den ze héijen Zockerkonsum huet nach eng aner Ursaach. De Konsum vum Zocker léist nämlech an eisem Gehier chemesch Prozesser aus, an deems eis Belounungszentre stimuléiert ginn, an et gëtt dofir gesuergt, datt Dopamin ausgeschott gëtt. An doduerch freet de Kierper ëmmer méi no Zocker. Iergendwann gëtt den Zocker also domadder zu enger Aart Sucht. An ass ee bis am Däiwelskrees dran, ass et immens schwéier fir do nees erauszekommen. Well belount een sech e bëssen, dann huet een erëm Loscht op méi Zocker, et ësst een nach méi Zocker a sou weider a sou fort. Zocker stécht a ganz ville Liewensmëttel dran an en ass extrem schwéier fir keen ze consomméieren. An eppes wat jo ganz heefeg mat der Chamber a Verbindung bruecht gëtt, och wann d'Kolleeginnen an d'Kolleege ganz gutt wëssen, datt et net vill mat der Realitéit ze dinn huet, dat ass de Crèmant. A wann ee lo kuckt wéi vill Zocker am Crèmant dran ass, Dann ass dat dramatesch. Dofir gëtt et jo och keen hei an der Chamber, wéi den Här Baum dat richteg seet. Ah, dat war de Grond.
Et ass reng fir eis Gesondheet. Et wier also dowéinst immens wichteg, datt an de Liewensmëttel manner a virun allem manner onnéidegen Zocker dra wär. An hei wëll ech dann op ee Punkt agoen, deen awer besonnesch erschreckt. 2019 huet d'WHO gewarnt, datt vill vu Liewensmëttel fir Babyën a kleng Kanner scho grouss Quantitéiten un Zocker enthalen. Ënnersicht goufen eng Hickecht u Kanner a Babyproduiten. D'Resultater hu gewisen, datt ongeféier en Drëttel vun deene Produite ze vill Zocker hat an e weideren Drëttel vun de Kalorien an deene Produite si reng Zocker gewiescht. Dat heescht, beim Drëttel vun de Produiten, déi mer eise Kanner a Babye ginn, ass en Drëttel vun de Kalorien Zocker. Näischt anescht, näischt, wat iergendwéi. u Proteinne géif derbäi setzen, dass wierklech rengen Zocker. An d'WHO huet dowéinst ausdrécklech gewarnt, datt bei engem reegelméissege Konsum dovunner Iwwergewiicht a Karies d'Konsequenze sinn. Bon, dat freet vläicht d'Zänndokteren, dofir musse se dann éischter bei d'Zänndokteren, mee dat hëlleft awer net, fir méi gesond ze liewen. D'Kanner ginn hei also scho fréi vun der Liewensmëttelindustrie op de Goût a virun allem op d'Virléift vum Séisse bruecht. An dee Goût, dee bleift dann heefeg e ganzt Liewe laang bestoen. Dowéinst ass et wichteg, grad bei deene klengste Kanner, scho fréi mat enger gesonder Ernärung unzefänken a se esou fir méi gesond Liewensmëttel ze begeeschteren. D'Vertraue vu villen Elteren an d'Industrie ass hei dann awer leider net berechtegt. Et war awer net nëmmen den Zocker, dee bei der Enquête opgefall ass, a virun allem negativ opgefall ass, well och d'Verpackunge goufe kritiséiert. Op ville Produite si léif Déiercher drop, Friichte mat laachende Gesiichter an och Animatiounsfiguren aus Télésemissioune fir Kanner ze gesinn. Mat dëser Zort vu Verpackung an enger entspriechender Reklamm op der Télé zu der beschter Sendezäit gi Kanner geziilt ugeschwat. an dozou verleet dee Produit ze wëllen, a ween schonn enker mat engem klenge Kand an de Supermarché akafe gaangen ass, dee weess wat fir e Kampf ee kann virum Rayon mat de verschiddene Produiten, mat de verschiddene Liewensmëttel, déi sech u Kanner adresséieren, hunn. Ween huet dann net scho seng Kanner am Supermarché erlieft rebelléieren, well een hinnen e bestëmmtene Produit mat enger bestëmmtener Figur drop net wollt kafen? An herno, an do zielen ech mech dann och dozou, awer heiansdo schwaach gëtt an nogëtt, well et wëllt jo, datt säi Kand dee Moment da roueg ass an datt déi aner Leit, déi ronderëm stinn, dann ophalen, engem esou matleedeg Blécker zouzewerfen. An dat ass positiv, well soss wären et vläicht nach verurteelend Blécker. Länner wéi den Chile sinn dowéinst op de Wee gaangen an hu Motiver op Verpackunge vu Liewensmëttel, déi ongesond sinn a Kanner cibléieren, direkt verbueden. D'Verpackunge mussen neutral sinn an ongesond Inhaltsstoffer wéi ze vill Zocker oder ze vill Fett mussen däitlech op de Verpackunge gekennzeechent sinn. Dat wär dach eppes, wou Europa sech kéint e Beispill huelen. Éischt Evaluatiounen deiten nämlech drop hin, datt sech duerch dës Reegelung sou munches zum Positive verännert huet. De Verkaf vun ongesonde Liewensmëttel ass zeréckgaang an d'Hiersteller hunn hir Rezepture souguer ugepasst an de Gehalt vum Zocker reduzéiert, fir ebe grad ze vermeiden, datt hir Verpackunge mussen neutral gestalt ginn. E ganz interessanten Usaz also, deen och dozou gefouert huet, datt um Maart sech eppes gedoen huet. Zocker huet awer net nëmmen Auswierkungen op eis physesch Gesondheet, mee och op eis mental Gesondheet. Studie weisen, datt eng zockerräich Ernärung mat engem méi héije Risiko fir Depressiounen an Angschtzoustänn verbonnen ass. Nom High kënnt den Down. Awer net nëmmen den Zocker ass e Problem, mee och ze vill Fett. Dobäi kënnt, datt vill Mënsche sech ze wéineg beweegen, och dat gouf scho gesot, an keen oder vill ze wéineg Sport maachen. Datt dat och net ëmmer esou einfach ass Sport ze maachen, dat ass richteg. Dowéinst ass eng gutt Work-Life-Balance néideg. Kann ee bal soen, wichteg, well Sport deet nämlech net nëmmen eisem Kierper gutt, mee en deet och eisem Geescht gutt, eiser mentaler Gesondheet. Wichteg ass och, kleng Kanner scho sou fréi wéi méiglech fir de Sport ze begeeschteren. Mir haten dowéinst an eisem Walprogramm gefuerdert, datt d'Schoulen an d'Betreiungsstrukturen eng Strategie a Modeller fir Programmer mat physeschen Aktivitéiten iwwer de ganzen Dag verdeelt Ausschaffen. Dëse Programm sollt als ganzheetlecht Konzept geduecht ginn, vum Schoulwee iwwert den Enseignement bis an d'Fräizäit no der Schoul. Mir mussen d'Kanner méiglechst fréi dru gewinnen, Beweegung a Sport an hiren Alldag ze integréieren an hinnen esou d'Freed un der Beweegung scho fréi nozebréngen, well wann een als Kand gewinnt ass Sport ze maachen, da bleift een och als Erwuessene méi heefeg sportlech aktiv. An och do sinn d'Gemengen e wichtegen Acteur. A virdru gouf scho ganz vill iwwert de Coordinateur sportif geschwat, dofir ginn ech do elo net weider drop an. Et wär awer wichteg, deen nach weider auszebauen, méi Gemengen d'Méiglechkeeten ze ginn, och wa se aus Eegemëttel do vläicht e bësse knapp bemooss sinn. Laangfristeg géif méi Sport an eng méi gesond Ernärung eisem Gesondheetssystem zegutt kommen, well mer d'Verbreedung vun eise sougenannten Zivilisatiounskrankheete wéi Obesitéit, Häerz a Kreeslafkrankheete kéinte reduzéieren, wat dann och laangfristeg eiser Gesondheetskeess géif guttdoen. An dat gesot, ass dat hei, mengen ech, en Thema, wat vill, vill méi grouss ass, wéi een an enger Stonn kann thematiséieren, wéi een an dräi Stonne kann thematiséieren, mee et brauch een een whole of. Government and whole of population effort u sech, fir dee Problem vum ze décker Populatioun unzegoen. Ech soen Iech Merci.